A chhan chu class eleven in an submit ve dawn a, in rawn submit pawlh nuaih nuaih kha chuan a buai dawn a, class eleven in Thursday an submit anga, Thursday an submit anga nang nen Friday ah in submit dawn a ni. Chuan Friday ah in submit pawh kha eh a hun tiam chhung ka rawn hrilh chiang ang che vang a, chumi chhung chuan submit vek tur a ni. A nih loh chuan eh. Khami in thil rawn submit a kha a in pawlh nuai nuai kha chuanin a buai dawn a ni maw? Chuvang chuan Friday a in submit anga hun tiam chhungin chuta submit ve hman vek tur chuan in lo in buat chei ang. Chumi in thil submit a chu in internal mark ah a pawimawh em em dawn a ni tih kha hre bawk ula, ta tan chuan i thinrim e lo tih kha chiang sa a nia. Chuan naktukah chapter thar kan zir ang a, chumi kan zir atang pawh chuan class kan lak reng reng hian homework in neih zel kha ta pawt tang pawh chuan a tel turah ngai ta ila a tha awm e. Eng pawh nise vawiinah chuan i thinrim e lo tih atanga long answer pawimawh tura te kha kan en dawn a ni. E mark khat leh mark hnih phu chi sawt kha chu kan ti zo tawh a, sawmli tal in rawn la chhuak dawn nia ka tih kha maw? Khakha. Question khain rawn la chhuak ang a, a answer ziah kher a ngai lo kan tih kha. Chuan hetia number a zat kan sawi hian engtin a sawmli tal kan lo ti a, sawmli ngei ngei tur tihna a ni lo. Khai in question a khanin a chapter zawng zawng kha cover vek sela. Tunah pawh khan i thinrim e lo tih kha a phek zawngin phek sawm sarih pahnihna thleng kha lo ni ta. Sawm sarihna velah khan huaison sawmli lo ngah ta mai ula entir nan lo tlin ta mai ula la duh tawk loh tur a chapter zawng zawng kha cover vek tur a nei awh chuan a kim lo ang. Khami in lak chhuah kha a pawimawh tihna lam a ni lo a, chik taka in zut chhiar a. Hriat ngailaite inhriat kilhkelhna theihna tur atana khami question kha la chhuak thin in ni tih kha hre thar leh ula, a number sawmli tlin ngawr ngawr lam kha ni lo aw. Chuvang chuan uluk deuhin in tiang a, hemi chapter phei hi chu hriat tur kha tam khawp mai a, zir tur te kha a tam a, question a lak tam theih viau ang. Chuan six mark question pahnih Kan zir dawn a nih vawiin ah hian ziak rula question pakhatna question pakhatna kan thinrim kan tih lan dan oblique hmachhawn dan. Thinrim tih lan dan, Oblique hmachhawn dan, thinrim tih lan dan leh thinrim hmachhawn dan a in ang reng tih na nih chu hrang hrang te kha han sawi teh. Kan thinrim a kan tih lan dan, Oblique, kan hmachhawn dan hrang hrang te kha han sawi teh. A kha mark ruk puiin chhan kan tum dawn a ni. Umm umm uluk deuh in a bu nen khan lo tang kawp leh ula mahnia one two three kan ziah kha kan hmang tangkai tawh dawn a ni phek sawmluk pakuan a en ula page number sixty nine ah khan ehh thinrim kan tih lan dan kan hmachhawn dan chu a rawn in ziak tan ta a ni ehh mark rukpu ah chuan introduction siam zel tur kan tih kha thinrim kan hmachhawn dan hrang hrang te chu hetiang hi a ni. Tiang a pakhatnaah chuan umm kha heta pakhatna a riak ruk a tih lai kha a then chu kan tum a, kan ngawi a, kan tap a, kan inthup a, kan inkil tawih a, kan kal kiang a, tlanchhiat chan kan tum thin a ni. Inkil tawih tih chu umm zak zum tilang ngam lo a tiang a, umm enge a nih dan anga lan chhuahpui ngam lo sawi na khan a ni inkil tawih chu. Kan thin a rim ve, mahse kan thinrimna kha kan ti lang ngam lo, kan tum a, kan ngawi daih a, chuan mi hriat loh te pawn kan ṭap a, kan thup tlat a, kan inkil tawih a, kan kal kiang a, tlanchhiat san hram hram kan tum ṭhin. He mak ruk lai put dawn avang khan in sawi belh ve deuh kha a ngai a, chutiang te chu thinrimna a, Eng nge a ni? A tlangpui thuin an thin tirimtute kha an hmachhawn ngam lo va, an thin tihrimna kha, an thin tih an thinrimna kha tihlan a remchang lo va, aah an up bet ta mai thin a ni. Ka tiang deuh khan a inchang, point pakhatna kha aw. Chu thinrim khata kan point bera chu an thin a rim ve a, mahse an thinrimna kha tih lan a rem loh a chhan chu an thintirimtu te kha anmahni aia thuneitu leh an ngam loh te khan ni vangin an tum a, an ngawi a, an tap a, an inthup a, an inkiltawih a, an kalkianga tlanchhiat chhan dan ringawt kha an zawng thin a ni. Pahnihna. Thinrim, tih lan dan thinrim hma chhawn dan pahnihna chu aaa eng nge ni, mahni intina zawnga thinrim kha a ni ta, mahni intina zawnga thinrim kha mi paragraph tawp lamah khan umm rilru na dam chuang si lo. Mahse, kan thinrimna tih thintirimtute hmachhawn ngam si lo kha an awm ta a, chutiang chuan an bante an zai thi a, mi thenkhatin hrui zen an chuh a, tichuan anmahni nunna kha an la ta mai thin a ni. Khatiang an awm kha chuan Kan buai ta chuk chuk thin a, khawhar in kal te lo ngai a, thla an laih te lo ngai a, a chhungte tan khan lu su na lo ngai a, kan phek buai ta chung chung thin a ni tih kha lo ni ta ni. Tichuan inhriat tel tur chu mark ruk pu tura kan chhan dawn avangin rem leh rem lo in point kha kan siam a ni. Aw, nakinah Mark Lee te rawn put chuan kha ka then hran hram loh mai tur a nia, point pakhatah dah mai tur a nia. A awmzia chu tuna mi point pahnih a kan siam kha pakhat ang pawn a a siam thei ni. Pakhat anga kan siam dawn chuan an thinrim tih lan remchang lo ho kha an ni ta ni maw? Nasan chuan thintihrimtu te kha anmahni ailal leh thuneitu an nih vangin an ngam loh te an nih vangin tah chuan pakhat chu an ngawi a, aa tlanchhiat chhan an tum a tikhanin umm anmahni intinna lo zawngin an thinrimna kha ngawih bopui hram hram an tum. Chuan chutiang tho zinga mi chu an thinrim tirimtute hmachhawn ngam si lo khan anmahnia an ṭuana chu mahni inthah mai kha an tum ta ṭhin a ni. Ṭhenin ban an zai thi a, a ṭhenin hrui hrual an awrh a tikhan an inkhai a, an inkhai hlum ta mai ṭhin chu. An thinti rimtute hmachhawn ngam lo ve ve an ni. Mahse, an hmachhawn dan kha then pakhat zawk chuan thih pui nan a hmang, pakhat zawk chuan thih pui nan em a hmang lo va, thinrim chung chung khan a thinrim tih leh dan ringawt a zawng thin tih kha a ni ta a ni. Mark Rukpua kan chhan dawn avangin kha kha pahnih ah kan then darh hram a ni. Point a paruk kan neih duh vangin chuan Mark Lee te rawn put chuan khami kha point pakhat a inhmang thei ang. Point pakhat a inhman dawn chuan mahni thinrim, thintirimtu te, hmachhawn ngam lo tlanchhiat sam tum thin te an ni kha mite kha. Chuan pathumna aw, pathumna, thenkhat chu thinrim kan hmachhawn dan kha, thinrim kan tih lan dan kha, eh, ang vak vak chi te kan awm ta a ni. Âng bawrh bawrh mai ang chi, nu ho hian an hrat lutuk a. Khatianga an han ân bawrh bawrh khan an thin tawt up up mai, an thinrimna nasa tak mai kha an inâng reh in an inhria a. Chuan an mahni leh an mahni pawh kha an inthiam a, an inthiam tih awmzia chu thiam an inchan tir a maw. Heti ang khi chu ka zia ve hrim hrim a ni, ka thinrim rei ngai hleinem an tia, ṭhatna tak pawh a awm a ni, khakha a ni ta a ni. Point dang leh point pathumna âng chiam chi inâng reh chi a nih chu. Palinaah chuan pathumna ha sawi leh lawk, kha kha a point ala a point a kha inziah inla ziah duh tawk loh chuan ziahna tur ala awm chuan khatianga ân chiam kha a ṭhatna a awm rualin thin ur laia thil sawi vak hi chu. A thil eng nge ni kan duh lo thleng thleng hian sawi a awl a, thil tih chi vak a ni lo tih vel kha a inziak tel thei ang. Palina umm zawnga tuar ai ngau tuar tir zawnga thinrim tilang thin kha awm leh ta ni. Chu chu a tuartu tur takin a tuar lo va, a tuar lo tur zawkin a tuar ta hlauh sawina kha a ni ta. Min. Kan thin an ti rim a, kan thin ti rim tu te kha kan bei let ngam lo a ni. Kan ngam zawng nupui fanau te a ni thei a, tin umm kawngkhar han pek bur mai te, bungraw suasam vak mai te kha, thil awm thei ni ta ni, awm thei mai pawh a ni lovin ching an awm a ni kha tiang chi kha an thin a rim khan an thin ti rim tute khan hmachhawn ngam lo va en tir nan office ah an pu ten an thin an ti rim a an pu te kha chuan hnial ngam si lova an thin rimna khan ti lang ngam lova an hawng a. Kawngkhar an chhir bur a, an nupui fanaute chunga an ṭuan a, khatiang chi kha awm thei a ni ta ni. Chu chu thinrim tih lan dan dang leh zawnga tur ai ngau tur tir tur zawnga thinrimna ti lang chi an ni. Pangana thinrim na tak hmachhawn ngam kha an awm ta a ni. Inhum seka thinrim na tak hmachhawn ngam. an thinti rimtute a tul dan ang anga insual angai nih pawn insual mai, chuan inhnial angai nih pawn inhnial mai, invuak thluk ngai nih pawn invuak thluk huam a thih thleng a insual eh intihbuai ngam aniang chu khatianga hmachhawn ngam kha an awm ta a ni. Chuan khatiang chi te khan a phu bala zawngin mi dang tina zawng emaw, mahni in tina zawngin emaw an thin rimna kha an lan tir thin a ni. Chuan a dang leh ah chuan aah. An thinrim na tak, tirimtu tak hmachhawn ngam khan awm leh ta, hmachhawn ngam tho khan a awm a ti zawk ang. Chu mite chuan an tih lan dan a kha dang leh thung ta a ni. An thin tirimtu te kha an hmachhawn a, mahse kut thawh a hmachhawn lovin maw? An thin tirimtu te kha va tina let ve lovin mahni inhmuhchhuah nan an hmang a, engvanga ehh entir nan hetah hma mi kan chhawi kha example a in hmang thei ang a, umm zu ni loh ruihtheih thil ti thin pakhat khan kha tuin emaw hian a hmusit a ni, a thin a rim khawp mai a kha a hmusit tu lak ah khan a hmachhawn ta a ni, a hmachhawn dan chu a thin ti rim tu a kha va A sual emaw va beih let ni lo khan a hmachhawn dan chu, Hepa hian nga tinge min hmusit ve ringawt, ka thil tih tha lo vang hi ni, a tia chuan a thil tih that loh kha a sim ta daih a ni. Tichuan a thinrim chhan a kha huaisen takin a hmachhawn a, ama nun siam that nan khan a chang phei chuan midangte nun siam that nan pawh a hmang thin a ni. Khatiang khan Thinrim kha kan ti lang a, then chuan khatiang khanin mahni insiam thatna khanin an hmang thin a nih chu. Ka chuan an thinrimna chhan tak kha an hmachhawn a nih chu. Mahse hmachhawn dan kha a physical a va hmachhawn a, phuba va la lovin an mahni insiam that nan khan an hmang thin a ni. Tiang chuan point parukin in then anga, point thenkhat te phei kha chu chu inhnaih tak tak an ni. Engvangin nge point paruk kher kan tih chuan Mark ruk pu hi sapa kan siam vang a ni maw? Mark ruk pu hi sapa kan siam vang a ni. Chu chuan mark li rawn pu ta se, thinrim tih lan dan chi hrang hrang te khan sawi teh mark li rawn put chuan point pali in siam ang a, point pakhatna leh pahnihna kha point khata siam rem deuh a ni. Chuan point pangahna leh point parukna pawh kha point pakhata siam rem tak a ni. Point pakhatna leh pahnihna kha mahni thin thinrimna hmachhawn ngam lo kha a ni ta, chuan pangahna leh parukna kha hmachhawn ngam te an ni a, chu chu point kan duh tam avangin kan thliar sin le a ni tih lai kha hrechiang dawn a nia aw. Chuan inhriat tel leh tur pawimawh deuh chu in test naah khan tih tur ka tih anga rawn ti kha chu tlem teiin awm a ni. Thawi te tein rawn ziak a khatiang tur kha ni lo a, Mark Rukpu te chu phek rei ta in ziak tur ni chumi tur chuan in lo practice ve ngai kan tih kha a kha theihnghilh miah suh u hrereng ang chu. Tunah khan practice nghal ula i ka tih loh ang a tih pawh kha tih tur ka tih ang a ti loh pawh kha Mark ka pe zel cheu a vawikhat test na nih vangin. Kan test leh hunah chuan emaw kan exam leh hunah chuan in inrin ang ngawt a ni lovang. Tunah kha chuan in pass deuh thup dawn a ni, result a rawn chhuak ang a kan test na kha. A leh pekah chuan ka tih ang a tilo hi chu in buai nak tawh dawn tih kha hria ula umm lo in buatsaih tha ang che u. Mark ruk pu chu a phek zawng pawhin phek li tal a ni tur a ni, chumi tur chuan a bu ringawt kha copy loh tur a nia, kan sawi zau na ang chi te ka hman tangkai tur a ni tih lai kha kan in remind la a nia. Chule a dawt leh. Dawt leh ah chuan ahh thinrim tih reh dan hrang hrang te han sawi teh ti ve thung ang aw thinrim tih reh dan heta pakhat zawk kha thinrim tih lan dan a nia. Chuan tuna mi chu tih reh dan thin a rim tih kan hriat khan engtin nge hma kan lak ang maw, engtin nge kan tih reh ang? Thinrim tih reh dan chi hrang hrang te khan sawi teh mak ruk pu, thinrim tih reh dan ve thung. Hei pawimawh zual mai thei thinrim tih reh dan. Thinrim tih reh dan answer tur kan sawi ang, hei chu a intro duction kha a danglam deuh hlek ang. Thinrim tih leh dan hrang hrang ka chu hetiang hi ni ti lo khan i thinrim a ni tih kha pawm la, khai a ka thin a rim reng mai a han ti la, puak keh nghal pawp lo la, chumi hnuah hetiang hian hmai la dawn nia i ti ang aw. Introduction to Thinrim tih leh dan I thinrim a ni tih pawm phawt la, khai a ka thin a rim reng mai a han ti la, puak keh nghal pawp lo la, chumi hnuah hetiang hian hmai la dawn nia, a hnuai mi ang hian hmai la dawn nia emaw hma kan la ang. question a zir in ka tiang khan in tiang a pakhat na ah hetah phek sawm sarih pakhat na nimin a kan one two three pen ru ka tih kha pakhat na ah khan kha thinrim chhan zawn chhuah tur kan ti ang thinrim chhan zawn chhuah tur thinrim chhan zawn chhuah tur thinrim tih reh dan tur pakhat na thinrim chhan zawn chhuah tur kha kha chu a subtitle in pe dawn a ni thinrim chhan zawn chhuah tur in tiang a colon underline maw chuan a hnuai mi kha a in ziak ang. I thinrim a ni tih hriat khan zawhna a inzawt ang a, chhanna i ngaihtuah ang, engin nge tithinrim che? tih bawr vela kha a laithla kha a bum i kha copy pawp mah ula pawi lovang. Pahnihna, sawi chhuah dan tha ngaihtuah tur a ni. Sawi chhuah dan tha ngaihtuah tur, in ti leh ang pahnihna ah colon underline maw? Subtitle a nei tawh dawn a ni. Sawi chhuah dan leh lan chhuah tir dan tha ngaihtuah zui tur a ni a, inhohna chawk chhuak lo zawnga sawi thiam kha pawimawh a ni. Chumi tur chuan tih chhin te pawh kha tangkai viau mai thei a, i thinrim tih sawi si mahse mi rilru tina lo zawng leh dawnsawn nuam tur zawng khan sawi chhuah tur inhoh vaka tha thei lo tur tam tak kha khatiang a hau vak pawh ni lem lova sawi fel theih kha tam tak a awm a ni. Chuvang chuan sawi chhuah dan tha ngaihtuah tur a ni a dawt leh insawi thawl dan ngaihtuah tur. Heta an sawi thuak tawh kha an hmuar hmuar ang chi te pawh kha ni mai thei e. Pathumnaah chuan insawi thawl dan ngaihtuah tur paragraph dawt leh kha up bet mai lovin ngawihpuia chhungrila tawt up up lo khan kan thinrimna kha insawi thawl dan ngaihtuah tur a ni. Hmeichhe ho khan an ching viau va, a tha rutuk a ni. Chuan, Aaa. a that danah phei chuan mi rilrutin a lo zawng leh kan ngam tlak te bula sawi kha a tha a, chutiang sawina tur awm lo nih pawn Pathian hnenah sawi tur, Pathian hnenah khan i vuina te i lungawi lohna zawng zawng te kha i sawi mial mial ang a, tichuan veng hawk mai ang. Mahse Pathian kawm mawlh mawlh tur chuan biak ngun ve deuh erawh chu ngai ang tih vek kha a inziak dawn a ni. Palina, palina hmalak dan mumal tak a ngaihtuah ni leh ta a ni. Mumal vak lovin pathumna thleng khan a ti tawh te pawh a ni maithei ang pawh a ni se, a ziah dan ang ang khan kan kal dawn ta a ni. Hmalak dan mumal tak ngaihtuah an ti leh ang. E, khami one two three te kha maw, a chunga kan tarlan pathum te kha i tih zawh tawh hnuah pawh i thinrim kha al reh lo nih chuan Hmalak dan tur dang uluk takin i ngaihtuah ang a, chungin hmalak dan te chu a mal te te a, aah chhutin mi pawi sawi lo thei ang ber leh nghawng pawi lo thei tur ang ber nia i hriat kha i ngaihtuah ang a, tichuan hmai la tawh ang. Tah chuan tih miah loh tur kha awm ta, hma kan lak danah khan. Ruih theih thil tihphah nan hman loh tur thinrim ruih hnan khanin pawi nasa zawk ka thlen thin avangin hma kan lak lai leh kan thinrim lai khanin ruih theih thil tihphah nan hman miah loh tur a ni. Tia ni. Pangana, mahni in thunun hram tur, mahni in thunun theih tur, aw, mahni in thunun theih tur thinrimna chuan thil tha lo tam tak a thlen thin a, hneh dan tur kan hriat ta tul a ni. Thin ur har mi chu finna nasa tak nei mi ni tih te pawh a awm a, chu chu zaidam tihna zaidam kan zir dawn a ni. Mahni in thunun thei te kha mi zaidam chu an ni mai, chu chu thil harsa tak a nih rual in theih lo erawh chu ni lo va ni, thil thei a ni. A dik leh a fel zawk ngaihtuah fo ila engkim a lungawi zir ila tichuan Lungawi theihna kan ngah poh leh kan thinrimna kha a tlem dawn a ni. Chutiang chuan mahni in thunun hram hram kan tum ang thinrim laiin. Chuan a tawp berah chuan inngaihtlawm leh midang ngaihdam theih tur ti kha a rawn tar a ni. Inngaihtlawm leh midang ngaihdam theih. Thinrimna hneh dan tha ber chu inngaihtlawm leh midang ngaihdam theih a ni aw. Thinrimna hneh dan tha ber chu inngaihtlawm leh midang ngaihdam theih a ni. Kan thinrim chhan tam tak chu kan chapo ve vang te In ngaitlawm taka ka kan nun lo avang te ni min ti thinrim tu a tlem kan in ngaihtlawm a mi ngaihdam na kan ngah chuan thinrim na awm taka kan chunga rawn chet pawh in keimahni kan in ngai kan in ngaihtlawm na chuan a awm reng alawm tihna rilru kha awm zel a ni chuan mi ngaihdam theihna kan ngah pawh in a tih pal a ni e. Chutiang rilru kan put tlat chuan thinrim kha a reh leh mai a ni, a ni loh pawn pawiin sa zawk a thlen lo thin. Chuvang chuan thinrim tih reh dan tha bera chu inngaihtlawm leh midang ngaihdam theih kha a ni. Khatiang khan uluk takin in rawn chhang anga six mark pahnih ka chang hian in chhang dawn anih chu tikhan vawiin atan chuan kan duh tawk leh ang a. Invawi khat ziahna ah phek li kha tling lo nih pawn tlin ngei tum ang chu inngaih damna. kha ka nei nasa a, test tun test ah kha chuan a leh pek ah hi chuan hei in ngaihdam na chung chang kan sawi mek kan kan sawi mawlh mawlh chung in in dan a tha ber lo va khatia ngaihdam zel a kha tih tur ka tih ang thlap a in rawn tih loh chuan a nei a leh pek ah chuan eh ka ngaidam tam tawh dawn lo thung cheu a ni in tan A tha tur a nih vangin maw? Kha vang khan thui em em ziah tur pawh a ni chuang lo. Phek li bawr vel tur kha a ni. Chu aia tam lutuk in ziah chuan in sawr zim leh ngai. Chu taka chu practice ngai lai kha a ni ta a ni. Practice ngai lai a kha, lo tih chhin ngai a kha. Titan chauh tur ten awm phei chuan notebook ah khan ziak nghal lo ula, eh, paper ah ziak hmasa ula chuan a awm tawk. A tha fel fai em tih hnuah notebook ah copy chauh ula tha ang. Tin, a tawp nan, eh, hetia class a ka sawi reng si hi min rawn zawt lehkha in tam khawp mai a, eng nge ni, eng, eng nge ni exercise book ami ka hman dawn han tih ang mai mai te. Te ka sawi mawlh mawlh a a hman tur ang te pawh. Ka mi kha i ngai thla lo mawn chu tih turin ka sawi hnu kha min rawn zawt min rawn zawt thin a ni text in hetiang chi kha chu a ninawm lamah kal ve lek lek a. Hetia class a ka sawi mawlh mawlh hi chu zawm mai ula chuan hetia ka sawi atanga ka sawi fiah tawk lo emaw harsatna i nei rawh kha chuan thil dangah khan zawhna kha in thlakhun miah lo tur a nia. Chiang taka kan sawi in rawn zawt in rawn zawt erawh kha chuan. a ni nawm ang reng. Chuvangin uluk takin kan class lakah hi in ngaithla dawn nia. Umm, tikhan vawiin atan chuan kan duh tawk leh phawt ang a, ngaktukah rokhawlhna dang a awm loh chuan drama zir kan tum dawn nia. Aw, a tawt chiah kha thang zawrh a drama kha. Chuan ka sawi nawn leh ang a, assignment kha Friday a submit tur a ni. Friday-ah hun tiam chhung ka rawn siam a, chumi chhungah chauh chuan submit tur, lo submit thawt thawt kha dik lo. Naktuka pawhin la neih dawn avangin homework kha, assignment-a kha. Aw, chuan eh pakhat leh lawk hetia assignment ka pek cheu leh week wise assignment khain ang lo tih hriat tur. Friday-ah chuan week wise assignment in pek kan tum ang. Chumi week wise assignment-a chu exercise book-ah tih loh tur, paper-ah tih tur kha a hma khan kan ti nual tawh a, week eng nge maw zat, week seven, eight-na vel thleng kha kan ti tawh a. Khami chhunzawmna tura kha Friday-ah hian tih kan tum ang a. Chumi bika chu paper ah maw submit a khan pa submit turin in lo buatsaih dawn nia tuna mi nen hian tih pawlh loh tur a ni aw tut awk aw.